Bara Mwnci yw hwn, neu Monkey Bread yw'r enw cywir. Mae fe jyst yn steil gwahanol o wneud bara dych chi gallu rhwygo a rhannu, felly mae fe'n rili hawdd ond yn rili blasus.
Rhowch 500 gram o fflwr bara cryf gwyn mewn powlen gyda 10 gram o furum sych a 10 gram o halen. Cadwch nhw ar wahân tan bod chi'n barod i gymysgu'r cyfan Ni wnaeth y bara ddim codi. Yn draddodiadol, oedd y bara 'ma 'di cael ei greu yn America yym gan defnyddio cinnamon rolls, a fi'n meddwl dath yr enw oherwydd bod y toes 'di cael ei torri lan mewn i darnau bach a dych chi'n pigo ato fe fel bod mwnci yn pigo yn bwyta stwff fel 'na, felly dyna'r stori tu ôl e. Ond dwi 'di penderfynu wneud un sawrus gan bod pawb yn hoffi bara garlleg.
Ychwanegwch 330 mililitr o ddŵr.
Dwi'n defnyddio'r crafwr i ddod â popeth at ei gilydd.
Gweithiwch y toes am tua 8 i 10 munud. Yna siapiwch mewn i bêl a rhoi mewn powlen i brofi nes ei fod yn dyblu o ran maint. Dyle fe gymryd rhyw awr. Tra bod y toes yn profi, mae yna gwpl o bethau bach i'w wneud. Yn gyntaf, mae angen nôl perlysiau. Allwch chi roi pa bynnag berlysiau chi moyn yn y bara, mae fe lan i chi! Wedyn mae angen paratoi'r garlleg. I roi blas dwfwn hyfryd i'r bara, dwi'n licio pobi'r garlleg. Jyst torrwch dop oddi ar fwlb cyfan, rwbiwch chydig o olew olewydd arno cyn ei roi yn y ffwrn am ryw 25 munud.
Bara 'di dwblu'n rili neis. Felly, peth cynta dwi'n mynd i wneud yw, dyma'r garlleg sydd wedi rostio. Jyst mynd i gwasgu'r cloves i gyd allan. Mae fe'n aroglu'n lush. Beth sy'n neis efo pan ydych chi'n rostio garlleg, mae fe'n dod â blas melys, a mae fe jyst yn blas sydd ddim mor cryf a os ydych chi'n defnyddio'r garlleg yn amrwd. Be dwi'n mynd i wneud nawr yw jyst gweithio'r garlleg mewn i'r toes.
Ar ôl i'r garlleg gael ei gymysgu drwy'r toes, torrwch eich perlysiau ffres yn fan. Dwi'n defnyddio persli, rosemary a chives. Peidiwch â chymysgu'r perlysiau da'i gilydd, Cadwch nhw ar wahân ar blatiau.
Mae hwn yn tin bach yn special, mae fe'n tin bunt, sef steil o gacen, a mae fe'n berffaith ar gyfer y fath yma o tors. Os ydych chi'n methu cael gyfer y tin yma, byse tin arferol efo twll yn y canol Neu, sdim raid i chi wneud e efo twll yn y canol, ond dyma'r steil sydd yn draddodiadol.
Erwch y tin gyda digon o olew o lewydd.
A be ydych chi angen wneud yw jyst torri'r toes mewn i jyst darnau bach, sdim rhaid nhw bod yr un seis.
Rholiwch nhw lan i beli bach a'i gorchuddio da olew olewydd cyn ei rolio yn y perlysiau gwahanol. Nawr, ni'n barod i adeiladu'r dorth. Rhowch y bara yn y tin lan at hanner ffordd, gan y bydd yn codi. Reit, darn olaf mewn. Mae hwnna angen profi nawr am hanner awr.
Ar ôl profi, pobwch am tua hanner awr nes ei fod yn frown euraidd. Gadewch iddo oeri yn y tin a throwch e mas. I roi sglein i'r dorth,